Hemmäňize salam futbol muşdaklary. Futbol täzelikleri bilen tanyşdyrýan kanalymyza hoş geldiňiz. Hawa dostlar, Çempionlar ligasynyň finalynda kimiň oýnajagyny öwrenip bildik. Bular PSG we Bawariýa. Bu wideomyzda PSŽ-niň we Bawariýanyň rekordlary barada we globalny üýtgeşmeler etmek isleýän Barselona barada ýatlap geçeris. Tiz wagtda Luis Suares we Pike Barselonadan aýrylyp biler. Emma wideomyza geçmeden öň bolsa, siziň futbol zehiniňizi barlap göreliň. Jogabyňyzy kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Çempionlar ligasynyň ýarym final oýunlary Döwler ligasynyň garaşyşy ýaly bolmady. PSŽ Germaniýanyň Leýpsig toparyny üç nol hasaby bilen gaty aňsatlyk bilen geçmegi başardy. Bu bolsa PSŽ-niň ilkinji gezek Çempionlar ligasynda ýarym final oýnamagyny hakyny gazandyrdy. Olar Real Madridiň golewoý seriýasyny hem geçmegi başardylar. Bu sezon olar otuz dört oýny golsuz geçmediler. Geleliň Bawariýa. Olar hem Lyon bilen oýnunda gaty bir kösenmediler, emma Lyonyň hem amatly pursatlaryny elden gidirenini hem ýatlalyň. Mýunhenliler Barselonanyň iki müň iki, iki müň üçünji ýylyndaky rekordyny täzelediler. Olar Çempionlar ligasynda eýýäm on oýun bäri utup gelýärler. A Lewandowski bolsa On bäş gol atmak bilen Messiniň rekordyny täzeledi. Ýene-de Lewandowski dokuz oýnuň dokuzynda hem gol salan ikinji oýunçy. Birinji ýerde bolsa Rud Wan Nistelroý gelýär. Biziň ählimizi we bütin dünýäni özüne baglajak final oýny garaşýar. Geliň onda transferler barada aýdyp geçeliň. Barselona ýyldyz oýunçysy bolan Suaresi öz öýüne ugradýar. Suares Aýaks bilen gepleşikler geçirendigini mälim etdi. Barselona sekiz-iki ýeňilgiden soňra Kiko Setýen bilen ýollaryny aýryp, onuň ýerine Roland Kuman bilen üç ýyllyk şertnama gol çekdi. Kuman Barselona gelen badyna Aýaksdan Wandon Beýki isledi. Olar ony Suares bilen çalyşmagy pikir edýärler. Ýene-de Kuman Liwerpuldan Jorjinýo Weýnaldumy isledi. Ýöne Jorjinýo Liwerpuldan aýrylmajagyny agendi aýdypdy. Messi özüniň dynç alşyny kesip, Kouman bilen gürleşmek üçin Barselona döndi. Olar özara gepleşikden soňra Messiniň Barselonadan aýrylmak isleýändigini aýtdylar. Koutinýo Barselonadan arenda giden topary bilen iki gol bir assist bilen gözden hasam düşdi. Katalonlar ýagny Barselona Koutinýodan dynmagyň derdinde. Barselona Suarezi kowýar ady bilen çap edilen Gazette delle Sport Suaresiň Ýuwentusa gelip biljegini öňe sürýär. Olaryň aýtmagyna görä, Ýuwentus oňa iki ýyllyk şertnama teklip edipdir. Ýöne aýlygy ýyllyk üç million berjek diýipdirler. Emma häzir Suares on ýedi million alýar. Barmyka beýle arzan Suares, göreliň? Barselonanyň ýokary wezipeli adamlary Suarese ýoly görkezipdirler. Indi-de köne dostumyz Žerar Pike Angliýanyň Fulhem toparyndan teklip aldy. Emma ol entek kararyny bermedi. Bu barada siz nähili pikir edýäňiz? Kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Dawid Silwa Latsiony aldady. Bu barada Türkiýäniň Fanatik gazedi ýazýar. Aýtmaklaryna görä, Dawid Silwa gol çekmäne gelmeli güni Real Sosiedada gidip, olar bilen tizden-tiz şertnama baglanyşypdyr. Silwanyň Sitiden aýryljagy öten ýyldan bellidi. Ol Latsio söz berip, soň hem aýalynyň diýenini edip, Ispaniýa dönüpdiler. Latsionyň aýtmagyna görä, Silwa ilki kontrakt taýýarladyp, soň hem telefonyny alman gaçanlygyny aýtdy. Bu ýagdaýdan soň Latsionyň sportiwnyý direktory ony futbolist ýaly sylaýan, ýöne adam ýerine goýamok diýip jogap beripdi. Walensiýa Realyň ýersizlerine ýer berýär ady bilen çap edilen Euronews makalasynda Realdan iki oýunçyny birden alýan Walensiýa barada aýdyp geçeliň. Real Madrid bu ýyl özüniň düzümini ýeňletmän transfer etmejegini aýtdy we oňa munda Walensiýa kömek etmekçi. Kör syçanlar iki oýunçy, ýagny Borha Moýoral üçin on bäş million ýewro we plýus bonuslary, ikinji goragçy, Naço Fernandes oňa Walensiýa on million baha kesdi. Göreliň näme çykar. Real Madrid Bale bilen aýrylyp bilenok. Bale bu ýyl Real Madrid toparyň sanawyna hem goşmady. Şol sebäpden Tottenhem ony yzyna getirmek isleýär. Diego Kosta Atletikodan aýrylýarmy? Belli däl. Ispan žurnalisti Huan Agatonyň habar bermegine görä, Diego Kosta öz ýakynlaryna Atletiko Madridiň toparyndan ýakynda aýryljakdygyny we özüniň gelejekde indiki toparynyň Milan boljakdygyny aýdypdyr, emma bu Intermi ýa-da As Milanmy, entek hiç hili informasiýa ýok. Ýöne Kostanyň özüniň hem gidesi gelýändigini aýdypdyr. Atletiko, habarlara görä, kyrk million ýewro bilen Napoliniň gapysyny alnan üçin kakdy we ýene-de Atletiko Madridi, Terk edip biljek oýunçylaryň biri hem Hose Mari Himenes, ony aýtmaklaryna görä Ýuwentus isleýär. Ýuwentus Aron Remzini özi teklip edýär. Ýuwentusyň sportiwnyý direktory Fabio Paratiçi Remzini satmak üçin Londonda Fulhem, West Hem we Watford bilen gürleşýär. Napoliniň geçilmez goragçysy Kulibali Siti bilen golaýlaşdy. Siti we Napoliniň arasyndaky gürrüňdeşlikler dowam edýär. Bu barada Nikola Kiran ýazyp geçýär. Siti bilen ýigrimi dokuz ýaşly senegally oýunçy bäş ýyllyk şertnama taýýarladylar we Kulibali ýyllyk elli million ýewro gazanar. Siti Napola ýetmiş million teklip edýär, a Napoli Segsen isleýär. Aýtmaklaryna görä, taraplar ylalaşyga geldiler. Anapoli onuň ýerine Spartagyň oýunçysy Žorže Žikiýany göz öňünde tutýar, ýa-da alternatiw edip Sokratis we Lilden Gabriel hem bolup biler. Bu günlük hem şu täzelikleri size ýetirmek bilen siziň bilen hoşlaşýarys. Kanalymyza agza boluň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, we futbol dünýäsinden habarly bolmak üçin biziň bilen galyň. Häzirlikçe hoş sag boluň!